Hemmejaňize salam mähriban dostlar şu wideomda bir zat aýtmak isleýän dogry öňden bäri komentariýada beremzok hiç bir zada öňden bäri şuň ýaly kontent edemogam höwesimem ýokdy bolumda şu daşyndan bolýan situasiýalary görüp bara gürlemän durmak mümkin däl nirde şagal nirde bir haramzada nirde bir gutaran soňky konçenny milliligi bolmaýan narkoş Zaýa adamlar halkyna hiçhil kömegi ýa halkyna hiçhil peýdasy bolmaýan näme diýilýär çöp düýbi diýilýär siz ýalaklara ejesi belli kakasy näbelli binika emele gelen ne türkmençäni ne orsçany dogry düzgün gürläbilmeýän şu gotur hakynda wideo çekesim gelýär eý sen hiç zat ýok ýerden Myrat aga diýilýän adama wideo çekip özüňçe ejesi küntüligiňi edip seň ejeň saňa haram süýt beripdir ow gotur Oturan ýeriňden biläd men obşeственny diýeçil näme sen bara meň sikimiň başy sen düşündiňmi huý plýot ejeň iki manat çörege zar bolup pul garşylygynda namysyny satyp ýören gotur sen ne ors ne türkmen dogry düzgün gürläbilme sen kim myrat aga kim gotur myrat aga ýaşulydyr o türkmen oglanlaň lişni türkmen aý garagöz türkmen oglanlaň türkmen zenanlaň Türkde näçe sany adamyň bergisini alyp bermek üçin gaty köp işler eden gaty köp adamyň be algysyny alyp berip halkynyň öz milletiniň öz halkynyň ogullary Myrat aga diýilýän adam y diýen bolýalar saňa y haly Myrat aga seni we feýk sahypalar olar olar uje nemede temada däl y goturda hiç zat etmedik adama ýaşulyň ýaşy olar bir sylagy olar ýok hiç zat etmedik adama özüniçe oturan ýerinde Seredin won nu wod rebýata serediňler näme ediň ejeň am ediňler ejeň amyna sikeyniň gotur kellesi muzr doganysky sen durmuşda näçe adama kömek sen öz hojalygyňa kömegiň ýetenok sen hojalygyňy ekläp bileňok eger sen akuratny ýaşaýan bolsaň durmuşyňdan razy bolsaň beýdip wägirip ýörmezdiň oturan ýeriňde ejeň meniň günüm gör bilemok men kösenýän men sen kösenýän bolsaň sen durmuşda şu türkmenistanda günüň gör bilmeýän bolsaň Sen maňa nomryňy ber, men Sen maňa nomryňy ber, men saňa iki metr ýüp iberjek. Özüň atsa, öläý günüňi görübilmeýän bolsaň. Düşündiňmi? Myrat aga diýlen adam näçe sany türkmeniň türkde algysyny alyp berip, öz halkyna, iline ýarap ýören adam-ow, ýaşulygyny bilip ýören adam. Ýeje süküntiligiňi etme ol, ş, gotur kelle doganyňskeýin. Nu wot rebýata nu skažim tak tu das eý ejeň näme üçe gürleýäňow sen o a ýa türkmençe propaganda etjek bolsaň ýa orsça et tutuş düşündiňmi garym gatym sen gany bozuk sen ejeň sen ganyňda türkmenlik ýok düşündiňmi sen gany bozuk seň ejeň ors kakaňam nemis doganyňskeýmen seň. Haramzada gutaran ejeňiz eken. Biram şu taýda öý didarmy, daýançmy bir eje sükunty narkoş bar saňňyl-saňňyl şeýdip çilim çekip oturyp. Narkoman ejeň. Dolýa Warawskaýa iki sanjak maý kuradyň tomus gelipdir bilemzok zat. Öý, mätäç ejeňiz eken meseň. Hitrowskin diýen urugyny goýupdyr özüne. Öý, sen mätäç sen garyp dogan. Äý sen mätäç sen internete çykyp açyk açyk dilenen oglan sen çort ýubany men saňa sesimi çykaramok men saňa iş zat birde meň adym geçipdir wideoda iş zat ýok hally iş bilenem gatna özüne göwni ýetýän adam gatnaşmaz sen ýaly narkoman sen ýaly gününi görbilmän ilden günden maýka sorap ýörmesem men senden üç basganjak ýokardadyn huýpilýot sen näl seň wes tuhumyň bara aňryň bilen bile gapa gul edip daňyp bolýa aýlyk töläp siz ýalaklar alaý çerçila ejen Iýjek çöregiňi tapa-ow, seret sen şuny ýala, seret. Duranmyka? Duranmy gara? Iýjek, iýjek çöregiňi tapa-ow, seret sen şuny ýala. Şeýdip duran-ow sen, şeýdip duran-ow sen-ow. Sen wara byýs narkoman, sen eşegiň sikeni, ýok ogurlap on bäş sutka düşýäňde bärde zonaň panýaçasyny berjek bolýan, e, biz beýledik, biz eýledik, sen sikimiň başam däldiň eşegiň sikeni, hiç haçanam bolmaýaň, sen sebäbi geýeren maýkaň ýok üstüňde eşegiň sikeniň ogly, şeýdip siträp, zaý eşegiň sikeni. Utanaňzagam seňem ejeň sikeýin Alyşer seňem ejeň sikeýin Alyşer senä maňada wideo çekip berdiň özüňçe Huý plýot ejeň sikeýin Şu güne çenli näme başardyň durmuşda gürrüň bersene şu güne çenli näme başardyň haýsy türkmene bir manat kömegiň degdi sen ýaly mätäç sen ýaly garyp sen ýaly ejeň sikeýin durmuşyndan närazy huý plýot günüňi görübilmeýän bolsaň ýene bir gezek aýdýan Nomeriň bilen iki metr ýük goýberişip, ýaşulyň üstüne topulyp zat edip, özüňizçe pizzez bile ak nemeserän bolýaň. Zaýa iki sany eşegiň isken. Äý, sen diýdarmy, nämemi? Eşesi günti sen internetde Türkmenistanyň içinde arkaýyn on müň eşesine ýetibilýän bolsaň, menem seň ýedi arkaň eşesini sikeýin, düşündiňmi? Sen arkaýyn ýetibilýän bolsaň, men seň namysyňy sikeýin, göni eşegiň amyna sikeýiniň ogly, düşündiňmi? Men seň aýal doganyňy gujaklap sikeýin, seň TikTokdaky eşegiň paýlaşýan Heleýiňmi, jigleňmi, olaňam ejesini sikeýin men, doganyny, olaňam götüne sikerin ejeňi siken. Sen ýurduň içinde arkaýyn şuň ýaly edip bize sögülýän bolsaň, bize diýýänim, Hallyja Meýle Myrat aga-da beý. Men seň eşegiňi sikeýin-ow, çort, düşündiňmi? Sen ýaly eşegiňi sikeýin men, aýyňa pul töläp gapyda saklaýan, ýene bir gezek aýdýan. Narkoman, bygşy narkoman, ejegiňi sikeýin. Ogurlyk edip on bäş sutka oturyp gelýä-de bärde zona, awtoritet, bile, blatnoý ölçe. Çort ejeňs gen. Iýjek çöregiňi tap-ow, huý plýotga ýere eşik tap özüňe, eý. Ýo, eýlekä-de degişli, eýleki näbelli ejeňs gene-de degişli, miks doganyňs gene-de degişli. Alyşermi, Alyşer sa. Seňem ejeňs gen, çort. Sen ejeňs gen oturan ýerinde hiç zat degmedik adamlary ýaman owadan sögýäňlaý, götüňe sikeniň kançitasy. Iki sany ogluň bar, biram heleýiň bar. Şolary ekläp, şolary dolandyrybilýän bolsaň, erkek bolduň bu durmuşda, öz hojalygyňy dolandyrybilýän bolsaň. O ol başga temalara girmesen ejesi günti ejeň seniň näbellisi türkmençe gürle türkmenistanyň dilinde gürle eger bize bula düşündirjek bolsaň biziň dilimizde gürläp düşündir ejeň sikeň orssaň hem ejeň sikeň seň gürleýän diliň hem ejeziň sikeň kançida bajys günti. Google'dan tapmaklygyň üýtgeşik formulasy-a ýok, ýöne şu aşakdaky aýdanyňam şol oglanda ba bolsa, onda bagtsyz bolmarsyň. Birinjisi, ejesini sylaýan bolsun, çagalarynyň ejesinem sylar. Ikinjisi hökman zähmetsöýer bolsun, mirasy iýip ýatyjy bolmasyn, şonda hor bolmarsyň. Üçünjisi sahy bolsun, kemsinmersiň. Dördünjisi ýalançy bolmasyn, aldanmarsyň. Bäşinjisi iňirdi bolmasyn, gulak etiňden guradylmarsyň. Mertlik, akyl-paýhas, güýç-gaýrat erkek oglan diýeňde barybirem göz öňüňize gelýän zat. Nirden tapmaly diýip soramaň, bu dünýede özümden bolan oglum ýok. maňlaýyňyza gowusy ýazylsyn. Halan wagtyň şol adamdaky kemçiliklerem gözüňe gowy bolup görner. Halamasaň, şoň artykmaçlary baram bolsa, ýigrenersiň.
Şeker myş-myşlar dogry bolsa, alny bagtyň açyk bolsun. Sen ahyryn bagryňa bäbek basarsyň. Sen her gün waratadan çykaňda, ol çagalary görüp, Köpelip bilmeýäniňe gynanýanyň men bilýän. Salam ogul Şekerjan. Hawa, ine täze trubka edindim. Redmi A üç diýilýär, bir daýzaň biri ýazyp berdi, iki milliony geçirdim, dört ýarym galdy. Ogul Şekerjan, marmeladym, sen maňa gelin bolup öýüme girip çyksaň, şoň kopiýany alyp berjek saňa, bu matda öýdäkiler saňa sowgat alyp berme, plan, planda ýörýä zat diýip otyr. Meniň doganym göwnüne degmezligi üçin saňa. Gymmatbaha zatlar alyp bilemok. Ogul Şekerjan, Marmyladym, sen meni dogry ýola saldyň. Seň hatyraň üçin men kompýuterlere Windows goýmany öwrendim, Wi-Fi prşik etmäni öwrendim. Kompýuterleriň Wi-Fi internetini sazlamany öwrendim. Söýgi adamy özgertýär, Ogul Şekerjan. Indi seň hatyraň üçin horlanasym hem gelýär. Seň arzuw etýän inçe belli gara gaşly ýigidiňe öwrülesim gelýär. Ondan soň bir bahana tapmarsyň-da, Ogul Şekerjan. Ogul Şekerjan, sen şunça ýyllap öz bagtyňa garaşyp, indi sen seni söýmeýäniň öňünde gyzyl kürtler oturaýjakmy? Oturmana-da hakyň bar, oturmazlygyňa-da hakyň bar, ýöne gowy pikirlen, Ogul Şeker. Entäk wagt bar.
Kommentariýalarda belläň.